Гаяз Исхакый әсәре Хәлимә туташ Хәлимә туташ уянып киткәндә көн бик иртә иде. Камыш пәрдә аша үтә торган кояш нуры да, әле көнгә өйрәнмәгән кебек, көннән оялаган кебек кенә зәгыйфь кенә яктылык берлә бүлмәне яктырта иде. Пәрдә ашасыннан салкынчарак җил исә иде. Бер тәрәзәдән ерак кына чишмәләрнең чыркылдавы, тирә-яктагы тынычлыкны сирәк-мирәк кенә мөңри торган сыер тавышы да бераз боза иде. Хәлимә туташ, акыртын гына торып, тәрәзә янына килде. Тавышсыз гына иттереп камыш пәрдәне күтәрде. Тыштан, салкынрак кына бакча һавасы, ашыга-ашыга, Хәлимә туташның бүлмәсенә агыла башлады. Бу саф һава Хәлимә туташны бик тиз кочаклап алганга, электрик куйган кебек, аның тәннәрен чымырдатып алды. Хәлимә туташ авызын тутырып-тутырып саф һаваны сулый башлады. Ул тәрәзә төбенә утырып, тирә-якны карарга тотынды, зур каен агачы үзенең ярты шар кебек түгәрәк яфраклары, ботаклары белән генерал Данын алдында басып тора торган николаевский солдат кебек селкенмәенчә-нитмәенчә тора иде. Өске яфраклардагы энҗе бөртекләре кебек чык тамчылары аны кояшта ялтыр-йолтыр итеп, каенның матурлыгын тагын да арттыралар иде. Аннан ары гына шомырт агачы үзенең зөмрәт кебек яшел яфраклары белән, үзенең түм-түгәрәк, ямь-яшел асылган шомыртлары белән, үзенең өстенә тезелгән энҗе бөртеге чыклары белән каеннан да матур күренә иде. Ул, туйга зиннәтләнгән хатын кебек киенеп-бизәнеп, үзенең сөйгәнен көтә торган кыз кебек селкенмәенчә-нитмәенчә тора иде. Аның янындагы акация агачы да, үзенең башыннан аягына кадәр сары чәчәкләренә буялып, янында һичбер агачка илтифат итмәенчә, үзенең матурлыгы, үзенең сафлыгы белә ләззәтләнгән кебек була иде. Аның артыннан тагы да шундый агачлар, тагы да шундый чыкка бизәлгән яфраклар, тагы да төрле-төрле чәчәкләр күренә иде. Алар артыннан көзге кебек тип-тигез тора торган күл дә, гүя йоклаган кебек, аз гына да селкенмәенчә, үзенең бар булганына сузылып яткан иде. Аның теге ягында алалы-сорылы яр да тып-тын гына тора иде. Аның артында томаннар белән капланып аз гына күренә торган урман да хәрәкәтсез-нисез тора иде. Җир алмаенча бер якка сыгылып кына, берсе өстенә берсе сөялеп йоклаган кебек тик тора алар иде. Һәммә җир тыныч, һәммә җир моң, һәммә нәрсә хәл җыя, һәммә нәрсә киләчәк озын көндә эссе кояш белән тартышырга хәл әзерлиләр кебек иде. Менә акрын гына җил исте, күлнең көзге кебек шома өсте шадраланып китте. Агачларның тик тора торган һавалы яфраклары да, бер-берсенә бәрелешеп, үзенә бертөсле матур гына тавыш чыгара башладылар. Энҗе бөртеге кебек чык бөртекләре дә берәм-берәм җиргә коела башладылар. Үләннәр дә аз башларын селкетеп, авыррак чыкларын төшереп бу кояшка каршы башларын күтәрделәр. Бу җил Хәлимә туташның күңеленә тәэсир итте. Аның йоклаган уйларын уятты. Ул үзенең хәлен уйларга, үз турында фараз кылырга тотынды. Үз-үзен белмәенчә генә, үзенең нишләгәнен сизмәенчә генә зур авыз, Чәччәчен алдына салып, аның белә уйный-уйный, үзенең үткән гомерләрен тикшерә башлады. Алар арасында татлы минутларын эзли башлады. Әнисенең үлеп, моның үги әни кулына калуын башлап, бу көнгә кадәр килеп җитте. Үзенең рәхәтләнеп тордым диярлек бер минут та гомерен таба алмады. Үзенең рухани тормышыны, үзенең моныңчы ниләр уйлап, нинди фикерләрен ләззәт алганынча эзләргә тотынды. Анда да, Яшь күңелне канәгатьләндерерлек бер нәрсә дә таба алмады. Үзенең укыган нәрсәләрен уйларга, үзенең театрда күргән әйберләрен күз алдына китерергә тотынды, анда да искитәрлек бер нәрсә дә таба алмады. Күңеле киләчәкне уйларга тотынды, киләчәк өчен планнар корып башлады. Үзенең кыз булуы, Үзенең татар кызы булуына, үзенең үз тормышы хакында эшләргә түгел, уйларга да правасы юклыгына хәтеренә төшерде. Тагы киләчәк планнары җимерелде. Тагын озын-озак уйларга чумды. Тагы үз-үзен онытып, иркен дөньяда, иркен яланнарда, иркен шәһәрләрдә, Иркен өйләрдә ирекле бер кеше булып, кешенең кәефен күтәрер өчен ясалган, курчак кына булмаенча торуларын уйлый башлады. Аның бу өйдән, бу өйди ана өеннән чыгасы, бу зинданнан котыласы килә башлады. Аның чын кеше булып, беркемнән дә сорамаенча, беркемнән дә ризалык алмаенча киенәсе, йөрисе, торасы килә башлады. Ул башка халык кызлары кебек, үзенең сөйгәненә генә сөеләсе, үзе яратканны гына яратасы, Үзе теләгән тормыш белән генә торасы килә башлады. Ул анасының кушуы белән генә йөри торган, атасының әмере белән генә сөя торган, әллә нинди карчыкларның диннәре белә, әллә кемнең хатыны була торган, әллә нинди мулланың бер-ике авыз сүз белә аерыла торган машиналыктан чыгасы, ул дөньядан әллә кая, еракка китәсе, ул дөньяны бөтенләй ташлыйсы, мәңге шул зиндан-өйләрдән китәсе, гомергә шул, ярамый, килешми богауларын өзәсе килде. Матур киң дөньяда, шундый матур бакчада, шундый тигез күлләрдә, шундый томанлы гына урамнарда үзенә үзе хуҗа булып, үзе теләгәнчә йөрисе килде. Тагы үзенеке кыз иде, үзенең татар кызы иде. Үзенең болай уйларга, үзенең тәрәзә төбендә утырырга да правасы юклыгы исенә төште. Хәзер анасы уянып кыймәт, кыямәтләр куптарачыгы. Хәзер атасы моның шул фикерләрен белсә, моны дөнья вә ахирәт рәхәтенә ирештерер өчен, бу зыф, бозык фикерләрдән коткарыр өчен, Хәзер үк, кем очраса, шуңа кияүгә бирәчәге хәтеренә килде. Күз алдына караңгы өйләр, ямьсез тормышлар килә башлады. Әллә нинди, мин ирең, мин падишаһың дигән тавышны ишеткән кебек була башлады. Хәлимә туташ калтырый башлады. Тагы җил исте, тагы күл шадраланды, тагы агачлар акыртын гына берсе-берә бәрелештеләр, сөйләштеләр, тагы чыклар шыбыр-шыбыр коелдылар. Тагы Хәлимә туташ үз бүлмәсендә, үги ана ихтыярында бер кыз икәнлеген хәтеренә төшерде. Андый иркенле, ирекле тормышлар моның кебек мең-мең татар кызлары өчен хәрәм иде. Кеше булып дөньяда тору алар өчен гөнаһ иде. Ул шуны күңеленә китерде дә, күзләреннән мөлдер-мөлдер яшьләр коелды. Шул яшьләр белән аның өметләре, киләчәк өчен корган матур планнары да бергә китте. Ул тагы үзенең өендә, үзенең тормышын колы итеп, шул иске гадәтләренең корбаны итеп күрә башлады. Үзенең шул тормышыннан котылырга хәле юклыгын уйлап, тагын пәрдәсен төшерде. Тагы бүлмә караңгыланды, тагы Хәлимә туташка караңгы уйлар килә башлады. Һәм тагы Хәлимә туташ үзенең правасыз татар кызы икәнен аңлады.